Salam aleýkum hormatly watandaşlar. Salam aleýkum sizede. Anadurda Atamyrat Saparow. Salam aleýkum. Salam aleýkum hemmäňize. Watandaşlar bu günki tema Türkmenistanyň Milli Geňeşi, Milli Halk Maslahaty barada. Sebäbi şu temada ýaman kän soraglar gelip

Понятno da? Hormatly watandaşlar, görşümiz ýaly birnäçe günden bäri Watan habarlar programmasynda we beýleki habar ulgamlarynda Türkmenistanda, ýagny döwlet dolanyşygyny parlament sistema diýdiler ýene beýleki wariantlary näme edip göz öňünde tutýarlar. Gynansak-da, halkymyzyň bilim ulgamynda pes derejedeligini göz öňünde tutup, biz ýörite Annadurdy Garlyýewiç Hajyýewe haýyş etdik, şu şu zatlar barada düşündiriş berseňiz diýip. Indi men başardygymdan, öz bildigimden türkmen dilinde düşündireýin. Ýagny Türkmenistan döwleti ýerleşişi boýunça respublika bolup geçýär, prezidentskiý prawleniýe. Hawa. Indi ýokary derejede duran hökümet dolandyryş edaralary, olar Milli Geňeş. Milli Geňeş öz ýerinde iki bölege bölünýär, edil has sada dilde düşündirilende, bir batalýon iki rota bölünýän diýen ýaly. we iki rotadan bir batalýon emele geldi, emele geldi diýsek, ýagny Halk Maslahaty bilen Mejlisden Milli Geňeş emele geldi. Indi bularyň funksiýalary özboluşlaryna görä aýry-aýry. Ýagny Mejlis kanun çykaryjy organ bolup durýar Türkmenistanda. Çykaran kanunyny Halk Maslahatyna gowşuryp bilýär. Halk Maslahaty öz ýerinde ýaňky kanuna ýa boýun almak ýa inkär etmek funksiýasyna eýerip bilýär. Emma Halk Maslahaty öz nobatynda kanun çykaryp bilenak. Kanuny Mejlis çykaryp bilýär. Indi şu taýda biz öz sözümiz bilen aýtsak, geljekde ine ýigrimi birinji ýanwarda halk maslahatyny geçirjek bolýarlar. Şo taýda ýagny bir palata häzir iki palatadan ybarat halk maslahaty we mejlisden ybarat Milli Geňeş dolandyrylyşy. Indi şony bir palata getirjek bolýarlar. Bu taýda nämäni göz öňünde tutup bilýäs? Türkmenistanyň konstitusiýasynda Türkmenistanyň Prezidenti saglyk ýagdaýy boýunça ýa-da tötänleýin aradan çykmagy netijesinde ýa-da öz wezipesini doly ýerine ýetirip bilmedik ýagdaýynda şonuň wezipesine kim geçmeli diýende Konstitusiýada ýazylan Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy.

Türkmenistanyň döwlet strukturasynda wezipeler boýunça sanawyny düzsek, iň ýokary derejede, ýokary wezipede we şeýle sanawy dowam etjek, dowam etsek, birinji orunda Türkmenistanyň Prezidenti, iň ýokary wezipede. Ikinji wezipede Halk Maslahatynyň ýolbaşçysy. Ýagny häzirki döwürde Gurbanguly Berdimuhamedow şol wezipäni eýeläp otyr. Üçünji ýerde Mejlisiň başlygy, ýagny Gülşat Mamedowa şol wezipäni eýeläp otyr. Indi tötänden Türkmenistanyň Prezidenti öz işini başarmasa ýa-da saglyk ýagdaýy boýunça ýa aradan çykaýan ýagdaýynda wezipä kim geçip bilýär? Ilkinji dalaşgär Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy bolup bilýär. Şol geçip bilýär. Eger, eger Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy-da dürli sebäplere görä şol wezipäni başaryp bilmedik ýagdaýynda, ýagny boýun almadyk ýagdaýynda ýa başga sebäplerde hökmany suratda Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygy şol derejä gelip biler. Ýagny wezipe hasaby boýunça hasaplanda Türkmenistanda üçünji adam bolup durýar. Indi bul geçiriljek maslahat ýigrimi birinji ýanwarda, ýagny, ýagny Türkmenistanyň eks-prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow öz ogluna prezidentlik wezipäni geçirenden soň, galplaşdyrylan saýlawlaryň netijesinde öz ogluna prezidentlik wezipäni geçirenden soň, ogluna konkurent, ýagny garşydaş bolmaz ýaly, Gülşat Mamedowa, ýagny Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň wezipesini gysgaltmak niýet bilen şol maslahat geçirilýär. Ýagny iki strukturany birletmek, birleşdirmek bilen bir struktura, bir başlyk, iki palataly prawleniýadan, ýagny dolandyryşdan bir palatalyk dolandyryşa geçirmek maksady bar. Bu şonuň üçin edilýär, hormatly watandaşlar. Hormatly watandaşlar, bilşiňiz ýaly, iki müň altynjy ýylyň ýigrimi birinji dekabrda Türkmenistanyň ilkinji Prezidenti Saparmyrat Nyýazow ýogalanda, görşüňiz ýaly, Prezidentiň wagtlaýyn wezipesini ýerine ýetiriji Öwezgeldi Ataýew bolmalydy. Emma ýasama, belki hakyky, ýagny şol döwürdäki arhiwler materiallara esaslansak, milletparazçylyk ideýalary öňe sürýär diýip, muňa garşy jenaýat işi gozgalyp, şony çetleşdirdiler. Aslynda Öwezgeldi Ataýew Konstitusiýanyň esasyna seretsek, Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Öwezgeldi Ataýew bolmalydy. Ondan başga-da, watandaşlar, bilşiňiz ýaly, iki müň on ýedinji ýylda Türkmenistanyň eks-prezidenti, ýagny öňki prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Baş kanunyna, ýagny Türkmenistanyň Konstitusiýasyna goşmaçalar we özgertmeler girizdi. Ýagny näme üçin? Şol döwürki Konstitusiýany alsak, Türkmenistanyň prezidentiniň prezidentlik etmeli möhleti, prezidentlik wezipede oturmaly möhleti bäş ýyl, iki gezek saýlanmana haky bardy. E, goşmaçalar girizdi da üçünji gezek hem saýlanmaga o hukuk gazandy. Ýagny öz peýdasyna şu ýerde konstitusiýany gödek bozdy, Ondan soň üçünji soragy doly tamamlanmanka ogluny ýokary wezipelere wezipelere wezipeden wezipä her iki üç aýdan dört aýdan wezipelere çekip oglunyň ýagny ýol açdy ogluna koridor döretdi şol wezipä ýetirmek üçin indi häzir wikipediýa salgylansak açyp deňäp barlap görersiňiz meniň şul aýtýan sözlerimi wikipediýada Serdar Berdimuhamedow diýip ýazsaňyz şo taýda prezidentlik saýlaw möhleti ýedi ýyla geçirilip saýlanmaly çäklendirilmedik saýlanmaly gezege ýagny nobaty çäklendirilmedik ýagny ýedi ýyl on dört ýyl ýigrimi bir ýyl ýigrimi sekiz ýyl ýagny ýedilik köpeltmek tablisasy bilen dowam edebermeli kyrk dokuz ýyl elli alty ýyl emma Bu düýpgöter kanuna garşy gelýär. Beýle göz-görtele üýtgeşmeler girizmek üçin hökmany suratda, meniň nukdaýnazarym bilen, hökmany suratda ählihalk referendumy geçirilmegi zerurdyr. Emma gynansak-da, Türkmenistanda ählihalk referendumy geçirilmedi. Mejlis, Milli Geňeş, Mejlis, Halk Maslahaty karar çykardy, şeýle bolmaly diýip, şonuň esasynda-da şeýle kanunlar girizildi. Emma halk bilen geňeşen bolmady, hiç kim halkdan soran bolmady. Bu zatlary gönüden-göni kanun bozma diýip men hasaplaýaryn. Annadur dagy, ine, beýleki döwletlerde döwlet dolandyryş strukturalarynda şeýle bir polnomoçiýa, ýagny türkmençeläp aýdanda hukuk bar. Şol döwletiň Prezidenti özüne ynanylan wezipäni doly, talaba laýyk, ýerine ýetirmedik ýagdaýynda şol gurama tarapyndan şol Prezidente impiçment yglan edilýär. Ilki bilen impiçment diýmek näme hem-de Türkmenistanda barmy şonuň ýaly hukuk, ýagny şonuň ýaly edara barmy Prezidente impiçment yglan edip biler ýaly

goldan ýagdaýynda Türkmenistanyň prezidentine impiçment yglan edip bilinýär. Ýagny impiçment pikiri goldan ýagdaýynda. Men dogry düşündimmi? Dogry düşündiň. Watandaşlar, impiçment netijesinde ýa-da saglyk ýagdaýynyň meselesi boýunça ýa-da işini başarmaýanlygy ýa dürli bir sebäplere görä Türkmenistanyň prezidenti wezipesini ýerine ýetirilip bilmedik ýagdaýynda Ýaňky aýdyp geçişimiz ýaly, Halk Maslahatyň Başlygy wagtlaýyn Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesini ýerine ýetiriji hökmünde ýolbaşçylygy kabul edýär. Ýagny, şondan soň wagtlaýyn wezipä gelen adam, Prezidentiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji hökmünde gelen adam Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgeşmeler we goşmaçalar girizmäne hiç hili haky we hukugy ýokdur. Kanuna esaslansak. Emma gynansak-da, Türkmenistanyň ilkinji Prezidenti Saparmyrat Nyýazow ýogalandan soň, Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji hökmünde gelen Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Konstitusiýasyna öz bähbidine görä goşmaçalar we üýtgeşmeler girizildi. Kanunda bir zat aýdylsa-da, gynansak-da, ýygy-ýygydan kanunlaryň bozulýandygyny biz görýäris, watandaşlar. Meň aýtjak zadym, watandaşlar, Türkmenistanyň halkynyň häzir soňky wagtlar men Watan habarlaryny yzarlaýan-da, halk üçin hiç hili iş alyp barlanok, ýöne pagta ekmek, ýaňky pagta plany, bugdaý ekmek, ondan soň bugdaý plany, ýeri, Türkmenistanyň ýerasty we ýerüsti baýlyklaryny nirä we nädip satmalylygy barada ýygnaklar geçirilýär we meniň pikirimçe, Serdar Berdimuhamedow öz wezipesini ýerine ýetirip bilenok. Türkmenistanyň Konstitusiýasy näme diýýär? Döwletiň iň gymmatly baýlygy adamdyr diýýär. Ýöne gynansakda daşary ýurtlarda watandaşlarymyz örän agyr ýagdaýda kösenýärler. Ýaňky kesel bolan ýagdaýynda liçeniýa alyp bilmän ýa-da ölen ýagdaýynda ýurda äkidilmän ýa-da pasport meseleleri we şunuň ýaly dürli-dürli sosial haklaryndan mahrum belki-de ýüzlerçe, müňlerçe çaga bärde Türkiýede meselem Ýaşy ýetipdir, ýöne mekdebe gidip bilenok. Çe ene-atasynyň dokumentlary bolmanlygy sebäpli, legalny ýaşamanlygy sebäpli, ýüz müňlerçe çaga ene-atasyndan aýry. Meniň pikirim, Lişin Serdar Berdimuhamedow öz wezipesini ýerine ýetirip bilenok we Konstitusiýa seredilende Atamyrat Saparowyň belläp geçişi ýala Konstitusiýa ýörän ýagdaýynda türkmen halkynyň azatlygy bu iki diktatordan, ataly-ogly diktatorldan kurtulmak üçin Milli Geňeşiniň agzalarynyň üçde ikisiniň elinde diýip pikir edýän. Hormatly watandaşlar, görşüňiz ýaly, ine, Türkmenistanda ýokary wezipede oturanlaryň kanuny nähili bozuşlary hakynda gyzykly gürrüňler etdik. Şul ugurda hyzmat bildiren we biziň haýyşymyz boýunça şu zatlary düşündirip beren Annadurdy aga minnetdarlyk bildirýärin. Nesip bolsa, ýigrimi birinji ýanwarda Halk Maslahaty geçirilenden soňam netijeleri barada biz hökmany suratda gürrüňdeşlik geçireris. Üns berip seredeniňiz üçin, diňläniňiz üçin, biparh seretmänligiňiz üçin size öz adymyzdan minnetdarlygymyzy bildirýäris. Watandaşlar meniňem goşup geçjek zadym bilşiňiz ýaly biz hepdede iki üç gezek tiktok efirleri alyp barýas we şo ýerde watan habarlarynda bu e, konstitusiýa üýtgezmeler girizmek barada temalar açylandan soň adamlar biziň pikirimizi sorap başlady şu temada nähili seredýäňiz diýip we gynansak da şu